אינגרידיענטס אין שעמפו. קאנשטעסי צו וויסן פארוואס שטייט סאודיום פלאפעטעיט דארט נאובאדי נידס טו נאו דאס דארף מיך קלין מאכן. עקזעקטלי סאו דעטס וואט איט איז. לאמיר דיר פרעגן א שאלה ביי די וועי איך האב געטראכט ביי אונזער פאריגע עפיזאוד האב איך סתם געטראכט א אינטערסאנטע שאלה האסט מיר געהאט מסביר געווען די דיפרענס צווישן פרענס וואס מאכט בארדאו יא ס'איז פינעף אנדערע גרעיפס זיי שטיפן עס אריין און דא אונז האמיר דיסיידעד ביסט א אולטרא ארטאדאקס, ביסט ארטאדאקס, ביסט מאדערן ארטאדאקס, פאר הונדערט יאר צוריק דאס עקזיסטירט, סאו אמעריקע וויל זיין אנדערש? ניין. באט דא? נא נא נא נא. טרויבן, טרויבן. פארוואס קען נישט אמעריקע דיסיידן, משוגענער, מאכט, אדער פארוואס זאל נישט פרענס גיין, וואס דארף פרענס? אזוי ווי קאליפארניע. יא, א טרויבן, פארוואס קען נישט פרענס דיסיידן, אונז מאכן מיר קעפ, אונז מאכן מיר, איך ווייס נישט קעפ וואקסט, אבער לאמיר זאגן נעפע, וואס איז די משוגעת פון בארדאו און די אנדערע געגנטער? בורגענדי.
יא, לאמיך פעסטשטעלן יעצט נאך א יסוד. ס'דא וואס הייסט די אולד ווארלד און ניו ווארלד. אולד ווארלד טיפיקלי, אולד ווארלד איז פראנס, איטעלי, ספעין, דאס איז אלעס אולד ווארלד ווי מ'מאכט שוין וויין פאר טויזענטע יארן. ניו ווארלד איז קאליפארניע, אויסטראליע, ניו זילאנד, דאס איז אלעס בעיסיקלי ניו ווארלד וואס מ'האט אנגעהויבן מאכן וויין אין די לעצטע סענטרי. און וועדער ס'האט צו טון מיט די קליימעט, מיט די וועטער פארוואס זיי וואקסן סערטען טרויבן אין די געגענטער קאמפעירד צו די אולד ווארלד. אולד ווארלד פרענס וואס מ'האט געזאגט איז א קול קליימעט פשט איז ס'איז דא מער רעגן, ס'איז נישט דא אזא לאנגע זומער, די טרויבן ווערן נישט אזוי רייפ אזוי ווי אין קאליפארניע און ארץ ישראל וואס הייסט ס'רעגנט ס'ווערט ווינטער מ'מוז פיקן די טרויבן, דעי דאונט העוו די לאקזשערי אוו. לאמיך ווארטן נאך א וואך. וואס מיינט דאס אז וואס מ'האט גערעדט די פארמענטעישן, די אלקאהאל, די בריקס, די צוקער לעוועל אין די טרויבן, גייט ארויף, עס קוקן געווענטליך אויף פראנצויזישע וויין אדער איטאליען וויינס, די אלקאהאל לעוועל איז בערך צוועלף א האלב, דרייצן, פערצן, פארוואס? ווייל די האסט נישט אזויפיל, האסט נישט קיין אזא הייסע זומער, און אזא לאנגע זומער, ווי אין קאליפארניע. סאו מ'דארף דעם בחור חתונה מאכן פריער. דארף מען חתונה מאכן פרי, און דאס געט זיך אויס אנדערש. אין די וויין קאליפארניע אגען איז ס'רעגנט נישט אין די זומער, ס'איז א לענגערע זומער, אונז הייבן אן טאקע שפעטער אבער מען ענדיגט שפעטער אבער די האסט מער קאנטראל פון די טרויבן, סאו פרענס וואס מאכט שוין אדער איטעלי וואס מאכט שוין וויין פאר טויזענטער יארן זיי האבן דיסיידעד אקעי די אלע געגענטער לויט די וועטער לויט אלע זאכן די בעסטע טרויבן וואס גייט וואקסן דא אין די געגענט גייט זיין וואס מען האט גערעדט לאמיר זאגן די בלענד פון די פינף אדער אין איטעלי איז עס אנדערע קיאנטי. דאס וואקסט דארט, און דאס געט זיך אויך אז יעדע יאר צווישן די ווינטעזש וואס אונז רופן ווינטעזש וועריעישן אז ס'איז א אנדערע זומער, יעדע יאר איז די זומער אנדערש, א הייסערע זומער, א לענגערע זומער, א קאלטערע זומער, איז די טרויבן געבן זיך אויס אביסל אנדערש יעדע יאר, איז קענסטו עס בלענדן צווישן די פינף טרויבן אז דו זאלסט אנקומען גענוג, קענסט דיך ארומשפילן, קענסט דיך ארומשפילן אז ס'זאל זיין מער ווייניגער קאנסיסטענט, מער ווייניגער קאנסיסטענט.
קאליפארניע.

ניו ווארלד, ווארמער אר האטער קליימעט. אקעי. יעצט, וואס, וויאזוי גייט זיך עס אויס, וואס איז עס אנדערש אין די טרויבן, וואס איז עס אנדערש אין די וויין? העסט קוקן למשל אגעין פרענס, איך האב געזאגט לאוער אלקאהאל, באט ס'איז אויך די סטייל אוו וויין איז מער פרוטי, ס'איז נישט אזוי קאנצענטרעיטעד, ס'איז נישט אזוי טעניק, ס'איז מער אפראוטשעבל, פאר דעט ריזען. ווייל ס'איז לאוער בריקס, ס'איז לאוער אלקאהאל, איטס מאר אפראוטשעבל און די טעם איז רייס.
קאליפארניע וויין וואס איז א הייער קליימעט העסטו האבן מער קאנצענטרעישאן, מער טענינס, ס'איז ווי מ'זאגט סאך מער א גרעסערע וויין. ווייל אויפדעם טרויבן ווערן מער מער קערעקטער, ער זיצט לענגער ווערט ער. עקזעקטלי, באט אין די אנדערע זייט. מיט די זיסקייט און מיט די צוקער און מיט די אלעס האסטו מער טענעטס ביי מאוטפיל, באט אז דו האסט נישט גענוג איז ס'איז טאקע מער פרוט האסט נישט אזויפיל אז דו קענסט האבן מער פרוט אבער העסט אויך האבן מער טענענטס מאר אגרעסיוו טענענטס סאו די פראנצויזישע וויין אסאך מאל דארף זיצן לענגער פאר דו עסט עס טרינקן ס'דארף זיך עידזשן פאר ער וועט ווערן מאטשור ווערסעס די האטער קליימעט ער וועט ווערן מאטשור שנעלער ווייל ס'איז געווען אין די זון לענגער. ווייל ס'איז געווארן גערייפט שנעלער אקעי. סאו דעטס די אולד ווארלד, ניו ווארלד. וואס וואס מאכט עס א חילוק? ס'מאכט אויך א חילוק אין טערמס אוו די מאוט פיל, די ניו ווארלד טיפיקלי געט דיך מער קאנצענטרעישן, מער דארק פרוט, מער די ווערטער וואס די האסט נישט ליב, די לעדער קאמפאונענטס, די בעריס און אויל. רייבאט מיין קוועשן איז סאו פארוואס דעמאלטס האסטו דארטן מיקסטו און דא האסטו פערסענעל טרויבן, פארוואס קען מען נישט דא מאכן אויכעט זעקס זיבן? ווייל דא פלאנצט זיך איין יעדע געגנט די בעסטע איין ווערייעטל, די קאבערנעי, איך דארף נישט האבן נאך, די קאבערנעי גייט ווערן רייפ, כ'האב נישט מורא, איך ווייס אז ס'גייט ווערן רייפ, איי נאו, איך ווייס אז די קאבערנעי גייט זיין גוט, דארטן איז עס מאר אוו א ריסק? דארף איך האבן בלענדער? איך הער. סאו חוץ פון דעם ס'האמיר גערעדט אז יעדע טרויבע איז א משפחה פאר זיך, און חוץ פון די חלק אז יעדע משפחה פון א אנדערע געגנט איז א אנדערע מין משפחה, זאגסטו איז דא א דריטע חלק, קליימעט עקשעלי עפעקט, די וויאזוי? סטייל אדער די אפראוטש אויף די וויין מעיקינג. סאו א חלק פון דעם איז די אפראוטש פון וויזיט די וויינערי און די סטייל פון וואסערע וויין קומט פון דארט. סאו די חינוך פון יעדע טרויבן האט צוטון פון ווי די בחור קומט? וואס דו זעהסט דא שוין די גאנצע צייט איז אז די טרויבן, ס'איז נישט די וויין מעיקער זאגט אה איך גיי זיין אין פרענס איך גיי מאכן א זיין, יעדע וויין מעיקער ארבעט מיט די טרויבן וואס וואקסן אין יענע געגנט און וויאזוי די טרויבן געבט זיך ארויס. חנוך נאר על פי דרכו, דו ביסט אויפגערעגט אז דיין יונגעל דאווענט נישט, נישט ווייל ס'באדערט דיך אז דיין יונגעל דאווענט נישט, דו דאווענסט אויך נישט, וואס באדערט דיך איז אז יענע יונגעל דאווענט שענער, סאו דו ביסט עובר אויף לא סח מוד.